Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ Imbwiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum imissu niltaqgħu ma' Dr. Alfred Sant. U s-silta li se naqra llum hija meħuda mir-rumanz Bħal f'dizzjunarju. Dottor Alfred Sant m'għandu bżonn ta' l-ebda introduzzjoni u l-karriera politika tiegħu hija magħrufa sew ma' kulħadd. Dottor Sant huwa kittieb li għandu passjoni qawwija għan-novelli. Huwa wkoll drammaturgu. Sant minn dejjem involva ruħu b'mod estensiv fil-ġurnaliżmu, fit-teatru u fil-kitba kreattiva u ta kontribut ukoll lil numru kbir ta' ġurnali u rivisti. Bejn l-1978 u l-1992, Sant kien il-korrispondent ta' Malta għall-Economic Intelligence Unit, u bejn l-1986 u 92 kien il-korrispondent għal The European Review. Però ngħaddu issa għall-qari tas-silta minn Palf Dizzjunarju. Il-preżentatur temm jiekol ħafna qabel Anġlu, li battal il-platt tiegħu bil-lajma. Ma kellux għaġla. Mhux bħall-ieħor li skont kif ikkalkula Anġlu stiednu hawn għall-kirjanza u għax intrigat b'dak li fettillu jsemmi dwar il-matrikola u l-iskejjel tal-knisja waqt il-programm. Il-preżentatur kellu żewġt itfal żgħar ħafna, miżwieġ jew konkubinat jew x'kien mar-raba' mara tiegħu. Kif ħaseb tajjeb Anġlu, l-ieħor kien imgħaġġel biex imur lura magħhom. Ma stenniex li Anġlu se jżommu, imma hekk ġara. Għall-bidu d-dewmien kien tattika ta' Andrew biex idejjaq lill-ieħor. Imma mbagħad kien il-preżentatur innifsu li beda jitawwal, ħaġa li ma kellha xejn x'taqsam max-xorb li xorob, għax hu magħruf kemm kien iżomm ix-xorb tajjeb. Fil-fatt kien il-kittieb li, kontra x-xewqa tiegħu, spiċċa jlablab iżżejjed. Taf li għandek il-fama li int apolitiku, qal il-preżentatur, u kien minn hawn li d-diskors ta' bejniethom twal. Ħaġa ftit stramba f'pajjiżna fejn kulħadd għandu l-partit tiegħu, anki jekk jinsisti li mhux hekk. Imma int żammejtha dil-fama. Forsi għax qatt ma ktibt b'mod politiku. X'jiġifieri tikteb b'mod politiku? Imma mingħajr ma stenna tweġiba għall-mistoqsija tiegħu, issokta. Fejn kont fis-snin tmenin? Taħdem mal-Gvern? Hekk jgħidu fuqek. Jgħidu li ma sabukx meta kellhom bżonnok. U fil-ġlieda għall-Ewropa? Ħadd ma rak imkien, la fuq naħa u lanqas fuq oħra. Kienu mistoqsijiet li mhux l-ewwel darba semagħhom. Ġieli magħmula b'kawtela għax donnu min jagħmilhom jifhem li seta' jrexu. Did-diskussjoni bdiet togħġbu għax se tagħtih opportunità jibqa' jilgħab bil-kliem dwar l-aqwa xogħol ta' ħajtu u jibqa' jaħbi dak li kien l-aktar importanti fl-interessi veri tiegħu. Taħseb li l-ewwel darba li smajt din l-akkuża? Jekk trid tgħidilha hekk. Le, ma naħsibx. U qaluli kif int imdorri tweġibha. Jiġifieri naf x'se tgħid issa. Le. Ma tafx. Għidli, kif toħodha kieku kelli ngħidlek li r-rumanz li beħsibni nikteb issa hu wieħed politiku? Anki jitratta forsi dwar iż-żminijiet li qed issemmi? Għalhekk ma rispondejtx l-ewwel meta saqsewk il-programm x'qed tħejji? U għidli, se jkun romanz politiku jew miktub b'mod politiku? Andrew nduna li telaq ilsienu wisq. L-ieħor kien għadu attent għal x'qed jisma' u hu messu joqgħod b'seba' għajnejn biex b'dak li jgħid ma jagħtix lok għat-tixrid ta' xi xniegħa li min jaf kif tispiċċa tagħqad. Spiss, dakinhar anġlu kellu burdata fuqu fejn lest jitmellaħ b'kulħadd, u mhux l-inqas bih innifsu. U fuq x'se jkun ir-rumanz? Baqa' jagħfas il-preżentatur. L-istorja tal-Kalatanja. Eh, trid tgħid il-Katalunja? Ma x'għandhom x'jaqsmu ma' Malta l-Katalani? Da żgur li m'għandhom x'jaqsmu xejn. Mhux dwarhom qed nitkellem. U aħjar immorru għax sar il-ħin. Kont qed nitkellem dwar il-Kalatanji. U b'hekk wasalna fi tmiem is-silta u issa nistieden lil Doktor Sant biex jiġi hawnhekk u nibdew l-intervista. Kif inti? Grazzi tal-li għacċettajt l-istedina tagħna. Għanna ftit mistoqsijiet għalik. Nibdew l-ewwel waħda. Bħal dizzjonarju għandu struttura pjuttost unika. Ir-rumanz ma jsegwix kronoloġija determinata. Hemm siltiet li jieħdu l-qarrej lura fi żmien biex imbagħad jaqsmu għal preżent u fejn ħajjiet il-karattri jiltaqgħu xi drabi u jitilfu lil xulxin fi drabi oħra. Il-protagonist ewlieni Angelo Debono jsostni li ħajjitna m'għandhiex it-tifsira li għandu rakkont. Hi mimlija trufijiet li ma jorbtux flimkien. Hu jistaqsi allura kif se nagħtu ordni lil ħajjitna. Ordni, f'kelma oħra, li mhux dak ta' rakkont. X'kienet il-viżjoni tiegħek għal dan il-ktieb u kemm tħoss li rnexxielek tirrealizza din il-viżjoni?
Trid tara l-ħajja mhux biss bħala xi ħaġa li qed tingħex ġurnata wara l-oħra, imma bħala sensiela ta' tifkiriet li qegħdin f'moħħok. Inti pereżempju tgħaddi ġurnata sħiħa u l-ħajja tiegħek tiftakar fiha l-hemm u l-hawn. Ma tiftakarx fiha b'ordni kronoloġiku x'aktarx, ma tgħidx ħa niftakar f'ħajti u twilid dak il-ġurnata imma jiġu spunti fil-mod kif tgħix fejn jidħlu Recollections, tifkiriet ta' dak li għamilt, aspirazzjonijiet li kellek, kol kemm aħna ma' dik il-ħaġa. U x'inhi l-ordni warajhom dik? Kif tidħol? Hi arbitrarja ħafna drabi. Tiddependi minn bil-personalità tiegħek, tiddependi mill-mod kif qed tgħix, tiddependi mill-aspirazzjonijiet u l-inkwitijiet tiegħek ta' kuljum. Allora m'hemmx ordni naturali fiha din. Allora Il-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna tista' tinħass, tiġi esperjenzjata bħala sensiela ta' tifkirijiet b'dan mod, arbitrarji fil-mod kif tpoġġihom. Għad tista' tpoġġihom ukoll forma ta' dizzjunarju, ġifieri taħt segwenza A, B, C, A, B, C, eċetera, li hija arbitrarja, u hija arbitrarja forsi daqs kif inti Iġġarrab it-tifkiriet ta' ħajtek u l-aspirazzjonijiet ta' ħajtek. Allura jekk tuża l-metodu ta' dizzjunarju biex ħajja tirrakkonta, u fil-fatt bħal dizzjunarju jirrakkonta l-ħajja ta' kittib Malti Anġlu Debono, segwuh mill-bidu sal-aħħar kważi, eh, l-arbitrarjetà qiegħda hemm permezz tad-dizzjunarju. Allura tista' tibdieha minn fejn trid għax xorta se jkun arbitrarju. U kif tgħaqqad flimkien mbagħad din l-istorja? Kien hemm min ħaseb illi fil-fatt ir-rumanz mhu rumanz xejn ma' sensiela ta' nuvelli żgħar. Għalija mhux il-każ, għalija huwa sempliċiment mod kif tidħol fil-qalb u fil-moħħ ta' persuna li hija tal-letteratura Maltija biex ngħidilha. U mill-mod arbitrarju kif terġa' tirrikrea l-esperjenzi ta' ħajjitha din il-persuna, tifhem min kien u x'ipprova jagħmel f'ħajtu jew f'ħajjitha. Relatata l-mistoqsija wkoll. Kif tħoss li din l-istruttura taffettwa l-esperjenza tal-qari tar-rumanz? Xi tfisser il-frażi qrajt bħal f'dizzjunarju, ġala darba r-rumanz jagħtik il-libertà tagħżel, kif għedt inti, minn fejn u anke x'taqra u ma taqrax minnu? Waħda mill-affarijiet li tiġri fil-ħajja hija din, li xi kultant tħossok għadek żgħir ħafna, xi kultant tħossok fl-età tiegħek, għax ikollok taħlita ta' tifkiriet. U effettivament, meta mbagħad tidħol f'dit tip ta' arbitrarjetà, il-ġrajja nifisha ma tibdix tara sempliċiment bħala segwenza waħda wara l-oħra, ma bħala affarijiet li qed jolqtu għax għextom Ridt tgħix u min ma ridx tgħixu. U l-mod allura kif imbagħad jibnu l-personalità tiegħek joħroġ mill-istess tifkira, mill-istess sekwenza li qed tagħmel int dak il-mument. U wkoll apparti minn hekk toħloq ċerta distanza. bejn il-karattru li qed jgħix b'ċertu mod, persuna li qed tgħix b'ċertu mod, u l-esperjenzi tagħha. U dik id-distanza hija distanza li ngħixu għal ħin kollu fil-fatt. Għax kif nitfarġu fil-ħajja, kif nikkonslaw, kif niddispraw. Skont is-sekwenza arbitrarja li tolqotna matul il-mumenti li qed ngħixu b'ċertu mod.
Mistoqsija li jmiss hija din. Il-ktieb jurina wkoll siltiet mill-istorja tal-Kalatanja, l-istorja fittizja tar-rumanz li qed jikteb il-protagonist Andrew Debono. Rumanz li fis-silta li qrajna fil-bidu, Andrew jiddeskrivi bħala rumanz politiku, għalkemm donnu hemm nuqqas ta' ftehim bejn Andrew u l-preżentatur dwar x'jifhmu bil-kelma politika. Aħseb u ara dwar kif rumanz jista' jkun politiku. X'inhi l-fehma tiegħek dwar il-letteratura fittizja u l-politika?
Il-letteratura fittisja ma teżistix, għax il-letteratura hija mod kif tgħid storja. U tista' tgħid storja li hija vera, li hi ngħexet b'ċertu mod, u tista' tgħid storja li kienet li setgħet ingħexet. Għal kittieb ħafna drabi il-kitbiet tiegħu kreattivi huma parti mir-realtà li jgħix. Ġifieri meta inti qiegħed tikteb xi ħaġa, Il-karattri li qed toħloq, il-ġrajjiet li qed titkellem dwarhom, xi kultant għandhom permanenza u realtà ħafna akbar mir-realtà vera li qed tgħix f'ħajtek ta' kuljum. U allura jirriżulta li fil-każ ta' Angelo Debono, il-kitba li qed joħroġ biha, ir-rumanz jagħti segwenzi tar-rumanzi li kiteb hu, jiġifieri x'tip ta' rumanzi kiteb. Dan ir-rumanz li qiegħed jaħdem fuqu l-Kala tal-Kala Tanja biex niftehmu, jinħass bħala rumanz storiku, imma rumanz ta' storja li setgħet kienet, imma li mhix parti mill-istorja vera, mill-history. U hemm ħafna referenzi fiha għal ċerti affarijiet li toqgħod tagħrel ftit. Għal-realtajiet ta' ħajtu vera. Il-mod kif Ċerti segwenzi jinbnew, il-mod kif ċerti tifkirijiet jiġu, il-mod kif ċerti biżgħat u ċertu mard jidħol fil-ħajja, illi jirriflettu wkoll imbagħad anki il-mod kif ċerta superġi tinħadem fir-rumanz li qed jikteb, ir-rumanz fittizju li qed jikteb, li qed jikteb Anġlu Debono jirriflettu tendenzi oħra. aspetti oħra, episodji oħra tal-ħajja tiegħu li b'xi mod jew ieħor daħlu fid-dizzjunarju. Okay.
Il-mewt hija tema li tissemma aktar minn darba fil-ktieb. Fix-xena fejn it-tfal qed jiżbarazzaw id-dar tomhom li mietet u fejn l-istatwi, vażuni u dekorazzjonijiet iqanqlulhom il-memorji. Fl-istorja tal-funeral fejn jerġgħu jiltaqgħu l-aħwa li kienu ilhom ma jitkellmu u u fis-silta ta' Ġob fejn l-armel Pawlu, wara li tilef lil martu, qed ikejjel dak kollu li għamel f'ħajtu. Il-mewt qisha dejjem għandha l-potenzjal ta' xi bidu, x'imkien ieħor. Qabel ma' qari ta' eh, sorry, skużani, taqbel ma' qari tar-rumanz li jara sens simboliku fl-użu tal-mewt bħallikieku qed tikkonferma li la hemm bidu u lanqas tmiem?
Ma nħsibx li użu simboliku. Fil-ħajja tagħna waħda mill-problemi kbar li għandna, lanqas hekk nara jien, hija kif nirriflettu fuq il-mewt, kif inġarrbu l-mewt. Hemm episodju ieħor fir-rumanz li ma semmejtx int fejn Anġlu Debono jżur lill-eks mara tiegħu li qed tmut. Hemm episodju ieħor fejn, seta' fir-rumanz dwar il-Kalatanja, hemm eżekuzzjoni orribbli ta' kif mara maqbuda fl-adulterju tinqatel mis-sultan tagħha, tiġi executed, kif tgħid hawn, ħajjitha mneħħija. Il-punt mhux hemm xi simboliżmu warajha dil-ħaġa, il-punt hu li kif matul ħajtek tiddiġerixxi l-fatt tal-mewt. San Ġużu Debono Jinħass bħala persuna, bħala kittieb, ma ngħidx li jisaq l-atrium ta' ħajtu, imma għex ħajtu. Qed tirrifletti aktar fuqha wkoll. Biss ma naħsibx li qed jirrifletti daqstant fuqha daqskemm il-fatt li qiegħed jirrekordja, jirreġistra. l-eżistenza tal-mewt u kif tirrelata magħha matul il-ħajja meta tkun żagħżugħ u mittitlek ommok jew missierek. Meta tkun kbirt aktar forsi t-tfal tiegħek ikunu f'periklu li jmutu. Meta tkun int stess riesaq lejn lejn il-mewt. Kif imbagħad fil-każ ta' xi ħadd bħal Anġlu Debono meta jrid jiddeskrivi l-mewt fir-rumanzi tiegħu kif se jittrattah din il-ħaġa. U waħda mill-affarijiet li Immarkat sew lil Anġlu Debono, għalkemm ma tantx juriha meta jiftakar tqum, hija x'ġara fil-każ ta' ħabib tiegħu. Waħda mill-ikbar memorji li għandu huwa meta kien serva bħala bestman fit-tieġ ta' ħabib tiegħu. U kienet okkażjoni sabiħa, fil-fatt b'kombinazzjoni. Ir-rumanz jispiċċa fuq ix-xena tat-tieġ. Imma effettivament li jiġri ftit tas-snin wara tmut l-għarusa. u parti mill-ftifkiriet tiegħu huma r-relazzjoni li kellu, diskussjonijiet li kellu mal-armel tagħha, li wkoll ovvjament iffaċċja l-problema tal-mewt tal-mara tiegħu. Hemm xi ħaġa milli baqgħet immarkata Francis Debono f'dak l-aċċident. Ir-rumanz ma jgħidx x'inhi, imma qegħdin. Tajjeb ħafna.
Issa, hawnhekk għandna ftit kotba, ħafna minnhom tiegħek u tnejn ta' awturi awturi oħra. Tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Ma nippruvax nikkummenta fuq il-kotba li huma tiegħi għax diġà tkellimna biżejjed fuqhom. Ta' Mario Epistoli mid-Deżert?
Għadni ma qrajtux, tispiċi ngħid Epistoli mid-Deżert, u allura ma tantx nista' nikkummenta fuq. Mhm. Ovvjament, rajt ħafna mill-xogħlijiet ta' Mario, kellna diversi konverzazzjoni twal matul snin fejn ċerti affarijiet bilna fuqhom, ċerti affarijiet ma bilna assolutament xejn. Imma ovvjament xi ħaġa li tkun on my reading list eventwalment. Qeda mhm. fil-librerija tiegħi. Li jew qed nota what Alex, is-sriep reġgħu saru velenuri. Illi huwa romanz għalija importanti ħafna, innovattiv, l-aktar forsi wieħed innovattiv tal-aħħar 20 sena. Avanz kbir fuq l-ewwel wieħed tiegħu antipodi li ma kienu ġobni xejn. U għalkemm narah rumanz tajjeb ħafna, xorta għandi riservi. Riservi fis-sens li l-istil juża huwa bil-Ingliż u Malti, Maltin fl-istess tekst. Nifhem għaliex intużat, minix daqshekk konvint li hija teknika li napprezza personalment. Il-karattri ma u l-istruttura tal-istorja Huma tajbin ħafna, huma maħdumin, ċerta bizzilla li toġobni, fuq lat politiku, fuq lat soċjali, fuq lat ta' kif ir-realtajiet f'pajjiżna jinħassu u jinbidlu. Bat anki it-tmim tiegħu fil-fatt tat-tielu u qbilna fuqha. It-tmim tiegħu ifakrek eh, Film magħruf Amerikan fejn il-ġurnalist jitlaqa' rasu l-isfel lejn is-South tal-Afrika. Wara dak ir-rumanz imbagħad kellu rumanz ieħor, Trojan, li wkoll kien tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħi. Għalkemm ovvjament is-srib huwa aktar innovattiv u sperimentali. Trojan imma għandhom pat partikolarità oħra li interessatni ħafna, hija Huwa rumanz dwar kittieb Malti, kważi bħal bħal-dizzjonarju tal-ġenerazzjoni ta' wara villaġġerek, mhux ta' wara ta' wara, villaġġer naħseb għandu li saqlejn erbajn jekk ma qalibhomx. U jitkellem war dwar xi ħadd li li huwa ħafna aktar avanzat minnu. Naħseb li nafa li qed jirreferi. Maħdum ukoll b'ċerta mod, ma bad hemm xi ħaġa li laqtitni ħafna. Għax kważi ħareġ Trojan fl-istess żmien bħal rumanz ieħor ta' Emanuel Mifsud id-darba, ju ta' Ħajma. U hemm ċerti somiljanzi, hemm ċerti xebħ strutturali bej żewġ rumanzi li laqtuni ħafna. Ta' sens. Anki Jutta Heim jitkellem mhux dwar kittieb Malti did-darba, imma dwar artist Malti. Fil-fatt, jekk niftakar tajjeb, ir-rumanz jispiċċa bil-mewt tiegħu jew xi ħaġa tal-bejt. Qed nitkellmu fuq ġenerazzjoni. Rumanziera qed jitkellmu fuq ġenerazzjonijiet ta' qabilhom. U mbagħad strutturalment ukoll It-tnejn għandhom ċerta ossessjoni. Fil-każ ta' Trojan, l-ossessjoni tal-karattru prinċipali, il-kittieb, tirrelata ma' esperjenza li kellu fiċ-Ċekoslovakkja ta' qabel sfaxxa il-ħajta Berlin. U l-istess, L-artist ta' Mifsud għandu ossessjoni, rabta, ma' mara li kien iltaqa' f'Berlin qabel waqa' l-Ħajt ta' Berlin. U allura dawn matul is-snin żammew din rabta ossessjoni u effettivament parti essenzjali miż-żewġ rumanzi titkellem dwar din ir-rabta. U l-mistoqsija tiegħi mbagħad tkun din, għaliex hemm strutturalment da xebħ? Ovvjament mhux qed jikkopjaw xulxin, mhux dak l-argument. Imma naħseb illi tirrelata jien ma kif e, e, l-artisti Maltin tal-ġenerazzjoni tagħhom, ġifi ta' Mifsud u ta' Vella Ġera, ġarbu il-bidlit li seħħew matul dawn l-aħħar 30 sena, 20 sena. Snin 80, li kienu snin ta' meta kienu żgħar huma, u mbagħad il-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin, b'ċertu mod li dawn il-postijiet eżotiċi ta' wara il-purtiera tal-ħadid, għal xi mod xi raġuni jew oħra, jisom forsi rawhom bħala mudelli ta' bidla, li qed jirriflettu l-bidla li qed iġarrbu f'dal-pajjiż. M'għandix risposta għal din il-ħaġa, ma sibtha kurjuża din li xebħ l-somiljanza strutturali bejn żewġ rumanzi li dehru b'mod indipendenti kważi bl-istess żmien. U anki l-fatt li jitkellmu dwar bħala karattru prinċipali artist Malti jew kittib Malti.
Tgħidilna xi ħaġa dwar l-influwenzi tiegħek, forsi kittieba jew affarijiet jew xogħlijiet oħra li influwenzaw il-kitba tiegħek? Ma tant kien ikun hemm influwenzi, fil-bidu kont ngħid Pirandello, Proust. Imbagħad matul is-snin bdejt ngħid kemm Charles Dickens baqa' jinfluwenzani u ċerti kittieba wkoll moderni, speċjalment fil-lat ta' dawk li jiktbu stejjer tal-crime stories Amerikani. fl-effett skiet tagħhom. Imbagħad toqgħod tifrex aktar u toqgħod tiftakar pereżempju f'kittieba bħal Balzac li jidħlu f'ċerti fattizzi soċjali, ekonomiċi, intergenerational b'mod li huwa inkredibilment tajjeb. Tul iż-żmien tassorbihom dawn l-effetti. Mil-lat Malti l-aktar wieħed li influwenzani meta kont żgħir ovvjament kien Frans Ebejer li llum b'xorta ħażina naħseb intesa' ftit. Għalkemm imbagħad aktar ma tikber aktar tibda tara l-lat kritiku ta' nkollok lat kritiku, ma ovvjament fetaħ orizzonti ġodda. Ġuże Diakono kien jinteressani wkoll meta kont żgħir għax kien fetaħ linja fuq ir-realiżmu teatrali li naħseb illi kienet kienet tajba, kienet wisq kienet wisq kif taqbad tgħid kienet wisq sosservjenti għal Ibsen imma fil-fatt għandu ktieb jismu wara Ibsen hu. Imma kien kellu idjoma tajba wkoll. Dak li għandu xaqsam mbagħad ma' letteratura aktar wiesa, saqsin li ngħidlek li mu l-aħjar romanz li qrajt f'ħajti. Naħseb jien Anna Karenina ta' Tolstoj. Li qrajtu darbtej u naħseb nixtieq nerġa' naqrah xi darba ieħor.
Tajjeb, wasalna fi tmiem din l-intervista. Grazzi ħafna tal-li ġejt u qsamt dawn is-sibijiet magħna. Grazzi. Aħna wasalna fi tmiem programm ieħor ta' Wiċċ Imb'Wiċċ. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla biex niltaqgħu ma' awtur jew awtriċi oħra.